Ni vone ti-post tin'wani va ku mina ni hakeriwe mali ku promote album ya so ni makamu se ni ku pfumala vutivi swa hlupha ku pfumala info swa hlupha so mara ni swi teke hi ndlela ya kahle ni twisisa ku i mavonelo ya vona there is nothing wrong with their views mara lexi ni lava ku ta mi tivisa xona mina ni loko vanhu va ta ka mina va la ta ni hakela mali for promotion its either ni va endlela mahala kumbe ni va yisa ka xin'wana mara a ni endli swa ku promoter tinsimu on an instruction ya nqambi why because swi ta ni hlupha ni nge vulavuli leswi ni lavaka ku vulavula swona ni ta vulavula leswi lavaka ku vulavula hi mani hi nqambi video leyi ni yi endlele ku commenta ngopfu ka beef ya album ya Soni Makamba ni kombela ku vuyana analysis around the week sweswi I'm still enjoying the album I'm even trying to pick up the, the, the, the, the keys there and there so that I can put my analysis into order because no jaha ni ta vulavula swilo se ni ya tisola futhi ma vona ene na ha swi lava swi ri u ni vona video ya mina phela mina tivhidiyo ta mina tshama ni tiwela ni ku i mayi vava jaha ro kula himpaca tani na swi tii a ah, yi vona yi mi amukelaka the channel that matters a ah, mm. the channel that matters the most a ah, hambi wo kwata wa lava a wu lavi yi ta swi

ni ta swi pakisa leswiya u nge swi pakisi leswiya ni nga swi pakisa xiswona ni tsale ti-lyrics to karhi ka ka ka ka leswi ni lava ku swi vulavula ha mina first and foremost big shout out to Solly Makamu for putting this type of work this type of project I think it's very good even though I kind of feel like lots of identity there and there because we know him for this and then he gives us this um ya ni ta ta na swo tala loko ni karhi ni ta so big shout out to Zim I wish I wish what congratulations to him for topping the charts he was on number two number three number four even now he is still on top five as I'm recording now so big shout out to him for that man swa kala ka hina Vatsonga hi tikuma hi nghenelela ka hi yingisela tinsimu online hi ndlela ya ku hlamarisa hi ndlela leyi endlaku hi tikuma hi va top there swi endla ku tanihi Vatsonga hi tinyungubyisa hi tivona ku we are there. phela loko u hume maskandi a ndzi se tshama ni vona munhu a post ku dader ma ndzi swi hambana leswaku munhu wa Mutsonga a yimbelela hip hop a duma munhu wa Muzulu a yimbelela hip hop a ri a top a ri ka top charts swa hambana vunanga bya Xitsonga.

a hi ta tinyungubyisa hi swona a hi ta tsaka manjhe hi va na two ya tinqambi ti ri ka top top five a a hi ta tinyungubyisa mara unfortunately ku lo humesa nqambi yin'we ya xitsonga leyikulu lavan'wani va ringe va nga zama ku humesa a hi va tivi va nga a va dumanga i timeni mo manjhe because why a ni hakeliwa nchumu ku promote tinsimu halleluya okay um tichuni ta mina vona ti exi tintswini ta mina ta ta ta to tintswini ta mina vona to cincacinca um i pitbull yaleyo I, i love how i predicted pitbull va ku ni hupe ngopfu na menjoni ku ni hupe mara a ni hupa ngopfu if you go watch my video on pitbull predictions u ta yi vona ku there's those elements man ah sham beleni mavoko man because uh, nte is either ya ku themendela or ya ku themendela and ah fuck let me just comment on the song

he was just enjoying ku tseketsela vana when he was in studio leswaku ni happy you can tell ku indeed damana a xi tsakile leswaku he was in a good mood loko u vona xiho loko xo va xi tsakile ni tlhe xi ba na mavoko like you can tell that mood yokuthi ah n'wananga that n'wananga yi very crucial in the song loko yo ka yi nga ri kona ngoma leyi nga ta bisa swa wena leswiya so usually you just flow on the song and he flows on top of a eh, loyi a hlavelelaka ni beat but da xi yimbelela xigimela xa ku xikhale xa xona but anyway a yini ni mahlweni na leswi nawu to cincacinca ka nkenkeriwa loku loku va vhuma vanhu leswaku eh, eh, eh, wacce mamunhu un'wana ku farisa i swi nga wa vona voice yo mangala ni ta ni ta va dyondzisa n'wananga swi ta lungha a va ti ka mina ni ta va dyondzisa ku va nga ti tsema va nga ti kamakami va ta ni ta va se ni ta va seketela na vona va ta dzika tigigi na tona ni ta va pambulela so hi laha se u kuma ku tluku hi mpela i vula swilo i vula oscar makamba wa vo eh, eh, swa swa vava loko munhu a bifiwa a nga ri na nchumu mara munhu loko a delelana hi wa kuma because naye oscar a nga ri tshiki va bifabifana va like va va copacopetana like they, they always beef each other and la ni nga yima ko i think this beef might not end well between these two because and swi vanga hi ku uh va xela xivongo ma ndzi so the i kind of like I'm fighting to be a leader ka makamu va nga ri maxaka ni a leader ka makamu leswaku ni la lava ka makamu va hleketa mina ma ndzi xa vumbirhi leswaku . they play they, they, they produce content don't be misled don't be misled oscar makami is an artist don't be misled unganyanyuka oscar makami nqambi ko mhaka la ku tigiga nga tikumi se swi boka ku a tirha emapurasini n'wana wa vanhu but that, that guy don't be misled content wise

i ta pfana na bini ta ti vangela problem leyi nga ta fanele a dila na yoho vutomi bya yena hinkwabyo because this guy xa swi kota ku yimbelela loko xi kuma munhu wa right wa ku xi pfuna ku loko xi copa xi copa xi va relevant i ta ri laha yehe soul i ta tisola ku a a ri busy na xona why because i nqambi xa swi kota ku endla nghoma wa swona so soli i nqambi wa swi kota ku endla nghoma se a endla makabya ya ku rhukatela vana huma ka swona i don't know if i'm making sense to you I don't know ni rhambiwa ngopfu ni ta va ni ta va nyika nyana leswaku yes ye wa rhambiwa mara swa ku ze u tibuma hi swona leswiya especially loko van'wana va endlela ndlala van'wani va dlaya ndlala va ze va mapurasini hi busy no duma duma mara to ta bukiwa u kuma ti-blog post tin'wanyani hi weekend ne a va a va rhambiwa n'wananga i swa vava swi twisa na vusiwana mbuya. Ku hava na xin'we mhani xo hlambanyisa hi xona no a va dume khale se va wile wan'wana luwa ku wa lweyi a swi ka a nga wanga mhani ni tshama ni n'wi vona phela a swi ka na three or four ya ti-hit a nga na tona ka twenty years leyi a nga na yo a ri vunangeni that's my opinion though it's my truth you can have your own truth hi xilungu wa lava a wu lavi ku . ni nga hlakula munga loko wu kula wu luka mina a ni swi tivi ku munga yini mara ni believer ku i nsinya wa mutwa se leswaku mi byela nsinya kayani loko se wu wu wu kula wu wu huma mito se yi wetetela tlhe yi tlhava n'we mi nga wu kurisi so leswaku wu ni tiva nge le problem hi Xitsonga va ri nhenha a yi lovi ku fa toya . Nhenha yi vomba a hi xihlahleni, wa mabyongo u vona nga a nyipini, wa ku hleketa hi n'wi vona hi mpandla. Ya swa ku me ni ti yini he ka leswi ni nga swi hlula ya I don't think ni hlule swi so hi Xitsonga ve ri nhenha ya a va ni yimbele se marito lama ni ma vulavulaka a va ni yimbeleli. Nyiko ya mina va nge yi nyukululi loko u luka misisi so loko u za u yi luka so loko u yi tlhantlha u ta tlhela u yi tlhandisa sweswiya se nyiko ya a yi fani na misisi u nga ta yi luka misisi u tlhela u yi tlhandisa sweswiya a swi endlangi hi munhu swa xikwembu swi swi riveza hi xikwembu ntsena hambi hi sathana a nge swi koti ya ka nghoma ya xipfalo xa champagne track eight first before ni ya ka ti-lyrics leti nga ti tsala or parts leti nga ti tsala ni sure ku xiluva loko a delela swilo a ti byela ku loko tlhe xi ku ha sesi lavani ni va rivalerile um ni va rivalerile ka leswi va nga swi endla ni le ka live yin'wani va ri tshame xivula xo kani ku ri a ku ni la ku apology xo kani ku rivalele khale ni tsundzuka ni ri na yesulu ni ku eyi mara Mister Post xi na mona heyi. a na ha swa khale swa sweswi ni ku swi na moya swi nga endla la manyangaza xo ni xo ka xo ni languta xi ni hleka ku phunda and then ni ri na majojo movheni majojo xu njhe va ku ta so lehe mhani bava hi ri na yeso xu va ku ta so ni wehe xi ku loko ni vuya na eish. I found out so from the beef itself ne beef liya hambi wo ka u ri munhu luya ku strong ya vava because a yi beef wena ntsena yi beefa boyfriend loyi a nga dyohaka nchumu yi dyewele ku ku vona u pfimbini a ku gangisa nawu se i dlawela sweswo n'wana wa vanhu na ku va a ye ku thwaseni na ba wena nawu se i nghena timhaka ta wena u fanele a nyuma ku va a tswale wena ma ni twisisa marito lama ni nga ta sungula hi wona lama ku na wa a wu na xa kahle xo xi vula hi mina pfala nomo so la nga fanela a nga swi vula leswaku hosi leyi ka beat liya ni ka beat liya na na na na tirhisa ta ka nghoma liya ya nine minutes and fifteen seconds a nga zanga a vulavula xa kahle hi xilungu a nga zanga a nga zanga na xin'we xa kahle a nga zanga a vulavula xa kahle hi sesi luya a nga zanga phela va dyele three years mara a nga zanga a vulavula swa kahle hi xona whether hi le ka public a na vhela a nga xikweleti nchumu mara a nga xi byele ku xi pfala nomu na ya ngo vulavula swa kahle hi xona se swin'wana wa vanhu xi pfimbini hi tingati ta vanhu lavakulu xi pfimbini wa ta xi pfimbini xi pfimbini xi pfimbini heyi mi byela ntangha ta n'wi hi sesi. Phe mi ta bola mi ta bola ma ha ri swihlangi mi swi landzelela ti blesser phe blesser hi leti ta ku mi ti vona ti ti ti ti ti ti ti n'unga navusiku na ya liya swi vula ku ri blesser va ri xilo va tshama a ya submit-a ti-C_V ka mhana F_M a lava ku haxa sweswi va ri yisa nqambi anyways. biti liya yi na vukwembu ngopfu like yi na swikwembu yi tele swikwembu like hileswaku u nga cina swikwembu loko u ri ka biti liya u nga endla hinkwaswo leswa swikwembu like na loko yi ngulugudugudugudu na loko yi ku chachacha hileswaku u nga cina swikwembu maribyeni u nga cina swikwembu ritshurini u karhi ku chaya tingoma kun'wana u nga chaya tingoma ku twala minenge va ni karhi yi tlulatlula lava swi tivaka swikwembu va ta swi twisa ku ni vulavula hi yini so that beat was made for mfana loyi wa ku penda misisi la xikarhi ma ni twisisa so a yi endleriwe yena that's what I like about the beat ni le ku hlaya ka tlileriso mi ni vona ni languta hansi um ni to hlaya tiphasi to karhi nhompfu yo pfumala marhimila ku hava ku wa ri tshuku ri na xivungu ndzeni so nhompfu yi yi tlanga role leyikulu ngopfu ka vutomi ka vutomi bya munhu yi teka moya yi tlhela yi humesa. vava ku na kun'wana xi ri na na va hefemulele henhla va tlhela va hefemulela va hume va in and out hi xitimela xi vule xichangani so ku va yi va yi ri sweswi munhu ku va a sasekile mi nga hleketi ku i na swilo swa kahle ku va ri suka na xivongo ndzeni so munhu loyi mi nga n'wi vona ku u sasekile mara a hi munhu. and a swi lo n'wi sungula hi nkarhi loyi a nga hambana na mina a hanyisa swona nyonya loyi i mahanyelo ya yena sweswi i yo kuma xiyimo xi n'wi expose that's why xi kulo suka mask nkarhi loyi mi nga ta n'wi vona loko a mbonye hi mask um xi ya mahlweni xi ku me ni tlange hi yena leswi a swi vula hi mufana un'wana na un'wana especially loko swi hi hina hi va hi timenemene ta Mike a hi na yona opportunity ya ku swi vula studio ma vo a mara ni ku ya nghena studio hi ta swi vurisa ku yini hi join loko hi vulavula ni ku hi gangisa hi va hi ri ku joyeni a hi tivi why mi hi ganga sesi ene ni jola hala ka mavambi ni vula sweswi and lowa sweswi hi yena. um BP i ta me ni ta ku xanisa xana mi ta swi vona ku BP a hi garage ntsena so ku na garage ya B ku na garage name yi nga BP mara BP yi yimele blood pressure so me ni ta ku vangela blood blood pressure n'wana sisi um nghala a yi bongi loko yi heta ku dlaya yi pfala nomo mara tlama that line u yi twa yi vula hi sulu ka nghoma yi powerful that's the best line in the song like and nkarhi lowu a nga xi endla ma ma maharihari lama nga xi endla wona xi lo miyela ngwenya xi miyela xi ku wini a xi vulavulanga nchumu because sometimes loko wo phikizana munhu mi phikizana at the same time u n'wi ku yena swilo swa vuhlangi mi gina mi hundzuka swihlangi hinkwenu understand but Soli had a lot to lose Soli is a uh, husband a father abo so unyanyuka u n'wi phosta phosta laha u tsakisa va mapele hi Soli xoko ni ta n'wi kuma mara ni ko also ni dyondza na ku soli a ni a ni swi vona swa ku masavheji ma koho lifini mara soli i savheji ya munhu like i mbyana ya munhu leswaku laha u ngo swi herile and xilo va hleketa ku beef ya ku yi ta fana na liya va hangalasa ya ku nantswa nantswa yi fika yi ku a va hwayavhayavhaya ivi xi huma xi famba e-e laha xi lo n'wi tela straight xi n'wi endlela nghoma xi n'wi dedicate-ela xona ni sure ku a nge he pfuki a swi endlile. and hambi u va na swin'wana against xona xi ngo ha n'wi ba sweswi um na lo na loko no lova va le pitbull va nga nyikiwi swakudya pitbull va ri le kwihi ndzi ni ku pitbull pitboy hi laha ku tshamaka papa xilungu ma vo so ngwenya liya na yi fanele yi va embarrassed hi mhaka ya n'wana yi fanele yi embarrassed hi mhaka n'wana i bayize ku ganga. mi ganga kahle vana va sesi leswo ganga kun'wana na kun'wana leswiwa mi nga ha gangi tinqambi a mi ya kwihi na n'wehe va sesi mi nga ku outside mi nga ha gangi tinqambi ganga mpangu u tiva ganga nqambi mi ti vangela mumu because mi lava ku duma mara n'we i va nga mi byela ku nqambi yo va na a different test ku tlula lavan'wanyani mo ka mi nga yi voni yini he like I mean like. egangeni mani inge ha hina hina mavo hina hambi la ta mi biva hi ti-video to biva hi video ya ni xi ta kuma one thousand views swi swi chip liya ngoma yi ta hanya mafo ya yena phela sweswi hambi u kwata xituwa a nghena live which i advise not i advise her not to i ta la ku pfanwa mati a a ehlisa nyana a relax a nwa mati a ehlisa nyana a relax ngoma n'wana sesi a yi bayizi ngoma yi vundlumula ku ze ku ya fika makumu a yi karhali ngoma a yi lava ku yehlisa a yi lava ku boost-iwa yo lava ku pfule volume so hala ku tshama papa yi fanele va disappointed namuntlha because marito man'wana xi ri Ngati leyi nga ta heta nhlolelo namuntlha yi huma Pietboi. Swi vanhu va le Pietboi va fana hinkwavo i mahanyelo ya kwala i swiyo swi rhwa swa bava wakwe like i marito lama ngo mi nga va nyiki swakudya hi mhaka ku va fana va tshame va nga ni endlela maji eish maharihari mi ta ni khomela for sweswo. mi ta hlamba na ti mi ta hlamba hi tingati hi mhaka ya mina a swi trend-a ngopfu ka TikTok swa ku va ri hlambe hi ngati mi ta byela na tin'anga hi mhaka ya mina na swo ma swi vona ku na loyi a byelaka na hi sweswiwa wo tiva ncomani eish xi ku ti va ri papa nga pa ngwenya yi buta va ti tivi tigigi yi tiva ncomani mara xilo xa hi savage mina xi fefa yi um mi ta jola na vafana mi tlhela mi jola na vanhwanyana ni rivale vito ra sesi lwene ku na sesi n'wana a nga tshama a jola na hi xiluva a tlhela a va live ka tiktok different days bla bla bla bla so va ri lava ma confirma swa ku u ta hlangana na u ta jola na vafana na vanhwanyana ku vuriwa yesef ku ta jola na vafana na vanhwanyana se i jola na nhwanyana un'wana wa ex ya Cynthia Mafenya ma vo so sesi luya sesi mara mara Cynthia ma hi poyila xana wa ta munhu loko o jola na mhene. a nge he joli na vanhwanyana a ri kahle laha a mi va wo pengisiwa me loko wo za u hundza mavokweni lama u nge zi wa ha tlhelela ndzhaku ngi ya ku fungela u nge fungi ni ri u nge u nge tlheli so sesi luya ivi a suka a jola na na na n'anga leyi. um u dirowini na tattoo ya nghala i na yo tattoo ya tattoo ya nghala ya xiluvala i ni byerile siku rin'wana so leti nga fika tinyanyuka ka ka ka tiktok um jiki loko no va ni bife munhu ku ku na nghala so ni nga ri nga ri nga ri nga ri ni ta va ni vula se swilo lexi vula ni ta va ni vula se swilo i vula mhana xongana i te bifi se loko no vula ku muti wa nghala va ku na nghala nhlaneni yi ta va yi ri ka. ni va ni vula se swi ivi xi va byi ni byela byi ku na ni na yo se swi dya se se tolo yi ri eh, a yi lava ku ya tsala nghala mara se yi nge yi tsali mhaka xiphuphu lexaku xi yi bifini wa vona laha ya ku huma ku nyanya eh, i tsele ku dyiwani vito ra nghala swi swi hambaniseini swilo loko i tsele ku dyiwani vito ra nghala a ya ha vuli ku vito ra nghala leyi nga hala ndzhaku mara vito ra nghala yena self as dyiwani um nghala le nyanya yi huma laha eish kumbe la usually loko u va u ri na problem ya nenge ku vavisa kun'wana nyenya ya huma kwala kusuhi na nenge la so wa swi imagine loko u jola na munhu ne a dirowe ku mhani vava loko u fanele u ya hundza u fanele u hundza ku tsariwe swa ku yiniyini.

yi ta ku kandziya vutisani manyangatsi u ta mi byela manyangatsi vito ra yehe xinana ku sukela ka namuntlha i swi loko u suka u bayiza ha xem mara yena xem ha xe swa ku ni bihe mbilu xi bihe mbilu eka nhwenya yalweyo a nga xi tolovela i think a lo ku na vanhu van'wana va soft so solid soft ngopfu lifini mara a swi cinci ku i savage dynamona loko wo ze u ti phusha to the limit. angakudlaya munhu wa ku fana luya like he can kill you to death awu like u u bifa njhani munhu wa nga ha pfuni nchumu life ni ya wena ya le ka community a ngo ho pfuna nchumu hi ndlela liya e eh, hazoleti na mona e eh. va hangalasa va fina va ha pfuni nchumu na va va kandziyeriwini um a va duminse va wini

i mhai vava jaha ro kula hi mbatsa danona siti a mi dzimbe na the one and only mhai vava jaha ro kula hi mbati n'warihate n'wananga e n'wananga leyi na nkoka ngomeni hayi very crucial loko swi ku n'wananga xi yi bazewu ka three ha